right yɛbɛma adehyeɛ nyinaa adwo ne ama obi biara akɔ aba ɛberɛ so sɛ yɛbɔ nkɔmmɔ na yɛhwɛ nneɛma ne ɔhaw ne amanneɛ ne ahokyerɛ bi a ɛnam mu no baabi a yɛbɛtumi atu ho anammɔn na yɛhu ne poma si berɛ no aboa ama ne nyinaa to atumi atwa. Ɛno nti, ɛnɛ mede moatu fa de aba abɛduru ɛyɛ Atifido Mantam kuropɔn Tamale mu. Na Tamale nso so yɛbaeɛ no yɛankɔ baabiara sɛ ɛyɛ Chief Garibus uh, Kingdom Palace ɛhɔ ana ɛnɛ yɛde nkɔmmɔ twetwe ne nyinaa ɛfiri ɛde ba. Na wonim sɛ yaw ɔda me kɔdua sɛ metra ase na sɛ me ne honhomfoɔ bɛbɔ nkɔmmɔ a ɛyɛ a na ɛyɛ ɔmo a Wɔn nimde na wɔn akwadare awedere wɔ dwumadie no mu a na me ne wɔn bɔ nkɔmmɔ. Ɛno nti na ɛnɛ me ne waduru ɛyɛ Chief Gareba's Kingdom Palace na me ne Chief Gareba ɔpanin no ankasa opie mu na ɛbɛtra ase na yɛabɔ nkɔmmɔ ɛnɛ anadwo yi. Na menim sɛ wobɛyɛ aso na wahwɛ na watie na watie no yie a Yɛmfa yɛn nkɔmmɔtwetwe no nyinaa mmra awieeɛ no, na ɔhaw ne amaneɛ anaa mudie, asikasɛm, ɔyɛ adwumasɛm, akwantuo, awareɛ, ne ɔhaw ne amaneɛ a ɛkyekyere hɔ a akɔ ɛkɔdan da a wode atu anamɔn akyɛ nanso wone poma si berɛ no, ne nyinaa ara bɛhu baabi a ɛwɔ sɛ wode w'ani kyerɛ ne hiahia nti a ɛwɔ sɛ wokɔ ɛyɛ Kingdom Palace a Chief Garba na ɛda ano wɔ ɛyɛ Northern Region Tamale kuropɔn no mu. Chief, me mo akɔ aba. Ah, me di so. Na pom ti sɛ. Right, Chief, yɛnhwɛ na yɛhyɛ nkɔmɔ twetwe no aseɛ no. Ɛbrɛ ɛhyɛ aseɛ sɛ anaa mehyɛ aseɛ sɛ medi saa dwumadi wei no. Ɛnyɛ wo ne honhom ni nko a mebɛto wɔ na mo dɔɔso a me ne dodoɔ no ara na ɛbɔ nkɔmɔ. Nanso ɛnɛ yi no, metwa m'ani hwɛ m'akyi a Dodoɔ no ara nso sɛ na ɛnim system no, ɛnni system no mu biom, na wo da so gyina system no mu. Ɛdeɛn na ayɛ w'asom asɛm anaasɛ ayɛ wo secret a dwuma no kɔ so a ɛkura mu bɛpem mpɛmpɛn so yi? Eh, ne nyinaa nyɛ secret biara, ɛyɛ anokorɛ. Wahu sɛ adwuma bi a nipa yɛ na ɔkita anokorɛ a, wobɛhu sɛ na ɔdwuma no ɛkɔ anim. Eh, asɛntefoɔ na wɔka sɛ yɛbɔ bra kɔ anim, yɛnbɔ bra nkɔ akyire. Nti sɛ wopɛ sɛ wɔbɔ bra kɔ anim a, gye sɛ wokita anokorɛ. Wate ase? Adwuma bi a. Ɛnti sɛ wohwɛ ankasa a, woretɔn nneɛma anaa woretɔ adeɛ a, na woankɔ kɔtɔ ade papa deɛ na wode bɛba abɛtɔ a, obi tɔ na ɛnyɛ ade papa a, na obi na obi nso aba abɛtɔ na ɛnyɛ ade papa a, atena wonhu nipa a ɔbɛba abɛtɔ bio. But sɛ wotumi tɔ adeɛ a ɛyɛ ade papa na ɔba abɛtɔn a, na obi tɔ, atena nso obi atɔn. Ɛɛ, wɔn na wɔbɛka nipa a deɛ na wɔbɛba no sɛ, oo wei deɛ ɔ, ne nneɛma, ɔtɔ nneɛma paa na ɛyɛ. Nneɛma a ɛyɛ nneɛma hwɛ. Na ɛnte saa na adwuma no nso te. Enti sɛ adwuma no, sɛ woante, wobɛyɛ adwuma no a, woantumi anyɛ adwuma no a ne, n'anokorɛ kwan so a, wobɛhu sɛ woayɛ, woabu obi kwasea, woayɛ obi anzaa, akyena sei, woayɛ sei, akyena akyi, hɔn na wɔbɛba. But sɛ wotumi yɛ anokorɛ adwuma de aba nipa ba, nipa baako koraa a, wɔbɛgye atom sɛ woayɛ ama nipa thousand no. Because sɛ nipa no antumi anka deɛ na wo, woyɛ ma no. Bɛbɛ ɔbɛka wo ho adanse ade ama obi. Okay. Nti nipa bebree ɔmo tumi ba mi nkyɛn na ɛyɛ sɛ ɔmo anhwɛ mi program. Mhm. Obi na ɔfa ɔka mi ho adanse ade ama nipa no na ɔyɛ de na ɔto anoma aba. Okay. Nti adwuma no deɛ anakura ne na ehia. Mhm. Chief yɛn hwɛ adwuma no etumi na mo de yɛ ɛnea wohwɛ TV so nsɛnkyerɛnne ahodoɔ amanfoɔ yɛ ɛɛ obiara sɛ ɔyɛ bi. Esi dɛn na adwuma yɛ tumi yɛ de yɛ no bɛka sɛ ɔn deɛ ɔnfa no korɛ ɛnyɛ. Na mmom wɔn no, ɔde ntorɔ anaasɛ nkontompo na ɛbɛtare ho. Ɛɛ, ne nyinaa sɛ, wahu sɛ wiase no, ɛɛ, adwuma no yɛ nsoa. Bɛ obiara sisi a wohwɛ sɛ, ɛɛ, nnipa a wɔpie aba first no bebree, wɔn nni hɔ bio. Saa. Na sisi a nso wɔn nni hɔ no, wɔn deɛ ntorɔ no ara deɛ asua wɔn nkwara, wɔn deɛ ama wɔn nkwara because. Ɔno ankasa watwerɛ ntorɔ no ara saa a obiara hu sɛ ɔyɛ ntorɔni. Wate aseɛ? Ɛnti sɛ sɛ wɔfa ntorɔ no ara de akyerɛ wɔn nkwadaa na wɔn nkwadaa no na apia aba abɛyɛ dɛ ɛretwerɛ amanfoɔ ntorɔ. But sɛ wohwɛ me sei no mu, menni akwadaa biara a mekyerɛ no adwuma na ɔbɛfa ntorɔ de ayɛ adwuma. Menni saa akwadaa. Ɛnti agya na system no makyɛ ɛwɔ sɛsi ankasa a me ne wo ka no sɛsi a na ɛyɛ adwuma no because a wohwɛ first a time a me start adwuma no ɛkɔkɔ pinin dɛ wobɛhu sɛ sɛsi a na adwuma no ɛyɛ dɛn ɛwɔ ahoɔden paa because sɛsi a me ne wo kasa no wobɛhu sɛ ɛɛ adekyɛ deɛ na nyankopɔn ɛde ama me ɛyɛ sɛ memfa aseda kaseɛ de ama nyankopɔn kɔkɔ pene anakora adwuma a meyɛɛ ɛne amanfoɔ meboaeɛ Na ɔmo tumi kyɛ me ade, kyɛ deɛ na me nso me tumi de bɔ bra. Eh, meda Nyame ase, eh, ne nyinaa yɛ anokorɛ. Anokorɛ ne na ahia. Right, Chief, yɛn hwɛ wo nokorɛdi a wodie ma tumi kuta adeɛ adwuma ne nyinaa no, mmoa bɛn na wotumi de boa nipa a ɛno nti ɔmo akyɛ wo adeɛ a ɛnɛ aba abɛdu mpɛmpɛn so yi? Eh, tumi a mede yɛ adwuma no deɛ, yɛwɔ tumi no ahodoɔ bebree. Yɛahu sɛ, eh, time bi a meka sɛ obiara ne ne haw. wate aseɛ yes obiara ne ne ha obiara ne ne yareɛ obi wɔ ɔpɛ sika obi wɔ nso ɛnyɛ sika asɛm na ɛha no obi wɔ ɔwɔ sika ɔpɛ banbɔ obi wɔ ɔwɔ sika ɛɛ eh, waware bɛyɛ fifteen years nyame ama na akwara ɔho ne ne haw no no obi wɔ nso a ɔne sika koraa kwan a ɛdu sika a ɔde bɛtɔ aduane nkasa ɛyɛ den ade ama no obi wɔ nso a Nyame ama no nkwaraa but ɔnni sika deɛ na ɔde bɛhwɛ ɔmo. Wahu ne mekyerɛ no ase. Ɛnti e, e, ewiase no obiara ne ne haw. Ɛnti sɛ wohwɛ a, etumi a mekita no, mekita tumi no ahodoɔ bebree.
Ɛwɔ na nokorɛ kwan so, nipa a wɔyɛ business, na ɛsɛ sɛ wɔayɛ business no kɔkɔduru baabi a wɔabɔ ka. Wakɔ akɔgye bank loan, seesei a wɔhwɛ no dendenden na wɔkye no. Ne nyinaa metumi faa de aboa amanfoɔ. Kɔ kɔpem ndɛ bɛn deɛ na ɛbɛgye a na obiara tumi te aseɛ ewiase no is how ɛte. Ɛnti yɛn nyinaa nso yɛ nipa. Te sɛ wo sei no deɛ na ɛbɛka wo a anaa deɛ na ɛbɛto wo na ɛbɛyɛ wo ya, ɛto me nso a ɛbɛyɛ me ya. Wate aseɛ? Sa wo fam ahokyerɛ mu a How ɛbɛ ɛbɛhaw no me from ahokyerɛ no saa na ɛbɛha me. Ɛnti ɛgya a na me tumi hwɛ obi tumi ba me nkyɛn na me hu sɛ nipa no ɛyɛ ampa ne ho akyere no paa. Ɛwɔ kwan a me bɛ fa so aboa no ɛne kasa a me bɛ ka de ama no paa na me kyerɛ no. Right yɛn hwɛ ah tete bere mu no. Sɛ na obi kuta tumi sei na ɔde boa nnipa na ɔde yɛ adwuma a, ɛyɛ a na baabi a wɔteɛ no berɛ pii a na ɛyɛ wiram kwaeɛ bi mu ne adeɛ. Nanso ɛnnɛ yɛnhwɛ palace a ɛteɛ yi, ɛyɛ obi bɛka sɛ ɛyɛ edifice paa emu na yɛteɛ. Ɛ, ɛdeɛ nti na ɛnnɛ adwuma no abɛdu mpɛmpɛnsoɔ sɛ montra wiram nyɛ biom na mmom baabi a ɛte sei na motra? Wabisa asɛm. Ahun sɛ adeɛ a ɛbɔ din wɔ kingdom, kingdom biara wɔ ne tumi. Sɛ wogye atom anaa woangye atom so nso ɛyɛ saa. Ahon sɛ sɛ area wei nyinaa yɛtenaeɛ no, ɛnyɛ me nko na mesi fie. Bɛɛ sɛ wohwɛ area wei a na wahwɛ palace no, ɛgya na area wei din ɛyɛ den, ɛkɔ anim. Na obi bɛma direction a Wɔbɛka sɛ sɛ ɔrekɔ a ɔrekɔ hefa? Mekɔ Kingdom Palace anaa Chief Garba Kingdom Palace. Wɔn na mekyerɛ no ase. Ɛ Kingdom no ɛyɛ sɛ nnipa dodoɔ ara deɛ na wɔkɔ sukuu no bebree, wɔte aseɛ bebree, wɔn ante aseɛ word of Kingdom. Kingdom yɛ adeɛ a nipa wobɛka sɛ a ruler or king or spiritual ring meaning of Kingdom. Wɔn sɛ ɛnti Kingdom no nkasa yɛ. Beebi a ɔ anaa beebi a wɔbɛfrɛ sɛ kingdom, hɔnom ɛkyerɛ sɛ tumi wɔ hɔ. Yɛnhwɛ eh, from Chief Garba eh, ɛyɛ spiritual and herbal center mm-hmm. ana yɛ yɛbɛnya ɛyɛ Chief Garba ɛyɛ eh, magical divine powers mm-hmm. ana afei eh, Chief Garba Kingdom Palace mm-hmm. yɛhwɛ saa steps transition wei no ɛdeɛ na akɔ so a na ɛba bɛdu mpɛmpɛnsoɔ sei eh, sɛ wohwɛ Chief Garba mm. herbal center eh, hɔnom eh, baabi a Yɛboa amanfoɔ ok kɔ kɔ pini yareɛ biaa adi nipa kyi ok haw biaa tanfoɔ asɛm banbɔ waho na mekyerɛ no ase that's the first one ok waho eh, second one no nso deɛ na ɛtoa so eh, chief garba divine divine powers no powers no waho sɛ ɛhɔnom eh, nso ɛyɛ baabi a Ɛkuo ok
ɛkuo a woba a yɛfa wo ade ahyɛ hɔ a obi biara bɛsesa oh ok ɛkɔkɔ pini na na kura kwan so ɛnti ɛ wohwɛ saa kuo no nso a ɛyɛ adeɛ a woba a yɛbɛdi kan aka kyerɛ wo yɛ rules and regulations ansa na yɛfa w'ade ayɛ den ɛde ahyɛ hɔ wɔn na mekyerɛ no ase nti sɛ wohwɛ kuo no nso a ekuo no yɛ panyinfoɔ panyinfoɔ panyinfoɔ na ɛwɔ kuo no. Okay. mpanimfoɔ asin age anaasɛ mpanimfoɔ asin position ɛwɔ adwuma mu. ɛɛ wɔn sɛ
Chief Garba, meyɛ nipa bi a me din kɔ soro kɔ anim saa. Ekuo a meka no ho, ɛyɛ yɛwɔ ne three groups. First group yɛ nipa a wɔyɛ business.
Okay.
Ɔho na mekyerɛ no ase. Nipa a wɔyɛ business na wɔn business nkɔ anim. Woba abɛjoini a yɛbɛgye a na wo business no yɛ dɛn? Atumi kɔ anim na woanyɛ sika. Second group no, ɛyɛ group a te sɛ obi pɛ ohini akonnwa sɛ ɔbɛtena ase na wɔn mpɛ sɛ wɔn mfa ma no. Anaa obi pɛ position bi a ɛyɛ minister position. Wɔn a wɔn mekyerɛ no ase. Hɔnom second group no. Yɛsan wɔ third group. Saa group no yɛ ministers okay president mm-hmm. nipa kɛseɛ deɛ na wɔn wɔ companies okay wɔn ahodeɛ mi kyerɛ n'ase obi wɔ hɔ a ɔwɔ sika bɛɛ sika a ɔwɔ no ɛɛ ɔnyɛ hyɛ da ɔnyɛ hyɛ da nyɛ sika ni saa wɔn ahodeɛ mi kyerɛ n'ase ana obi wɔ ɔwɔ company bɛn ne company no. Nneɛma a ɔhia anaa nka how ɔpɛ sɛ company no tumi kɔ anim antumi ankɔ saa. Wɔaho na mekyerɛ no ase. That's the third group. Ɛnti sɛ wohwɛ kuo no a, yɛwɔ kuo a, yɛ kuo no so ɛnyɛ Ghana nkoa na ɛwɔ.
Wɔaho na mekyerɛ no ase. Nnipa a wɔwɔ America wɔn wɔ hɔ, Germany wɔn wɔ hɔ, Italy wɔn wɔ hɔ, Spain wɔn wɔ hɔ, Switzerland wɔn wɔ hɔ, Dubai. Even Dubai nkasa mi kɔ Dubai akɔkɔ mi kuo baako wɔ Dubai. Okay. Wɔn na mi kyerɛ n'ase. Nti eh, Nigerians Nigeria wɔn wɔ hɔ. Mi kyerɛ nipa dodoɔ a wɔn wɔ Sir. kuo no. Wate aseɛ? Yɛ eh, nipa a wɔn wɔ Benin wɔn wɔ hɔ. Benin mi kɔ Benin mi yɛ one month Thirteen days of Benin. Okay. Bɛ Benin nkasa oni nipa bi agye atom sɛ Benin tumi wɔ hɔ. Paa. Bɛ mi kɔ hɔ ɛkɔ kɔ yɛ nwanwadeɛ hɔ no na ɔmo agye atom sɛ Chief Garba. Ekuta tumi. Ɔ mi kita tumi.
Okay. Even Benin no adeɛ a ɔmo di ma mi na mi di aba ɛwɔ hɔ. Okay.
Ɔmo ni agye. Ɛna ɔde bɛ boa adwuma na na ɔmo de ma sɛ award. Ɔmo di ma mi sɛ award.
Wɔn ahɔn mi kyerɛ n'ase. Wɔn ahɔn mi kyerɛ n'ase. Even sɛ wokɔ Togo nkasa Togo ahaya wokɔ a na obisa Togo fo ɔmo wɔ hɔ. Nti kuo no ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ Ghana nko ara. Okay. It's the whole, the whole world. Bɛtumi mm. aka sɛ the whole world because sɛ wotumi wɔ kuo na Americans wɔ hɔ sɛne deɛ wawe no no. Mm. Nti sɛ obi tumi hu adeɛ a meyɛ ne ade kura a mekita. na wodwin adwen bɔne gu me so a te sɛ ɔmo ka sɛ me kuku amanfoɔ yɛ deɛ amanfoɔ na ɛyɛ yɛ kuo no mm. saa na ɔmo ka ɔmo si ɔmo me gya na me wɔ nkɔla deɛ na ɔmo kyikyi amanfoɔ ba na yɛ deɛ atwa ɔmo ha deɛ ayɛ kuo na ɛnyɛ no te sɛ yɛn fa no sɛ sɛ obi tumi firi Germany mhm. tɔn na ɔte Chief Garba asɛm ɛba abɛdwa ni society no mhm. na ɔtumi nyɛ sika ɔdane nipa kɛseɛ ɔnyɛ sika wodwin ho sɛ Ɔbɛyɛ ade papa de ama ma anaa ɔbɛyɛ ade ɔbɛma ma ade kyɛ a, how do you expect the person to do? Ɔbɛyɛ ade kɛseɛ na ama wo. Long live Chief Garba. This is yearly initiation that

Nigeria, Togo, America, ɔmo tumi boa every year bia na ɛtena kuo no ne meeting. Ɛnti year no so a ɔmo boa me a, ɔmo ɔmo ayɛ sɛ na me so me di aboa amanfoɔ tua nkwadaa school fees. Ahu. Ɛno nti na berɛ a na wobie palace a na ɔmo sɛ school nkwadaa bebree ato santere a na ɔkyɛ books ɛde ma ɔmo no. Yeah, ɛnti sɛ wohwɛ hɔ a. Me kyɛ books naa de ama ɔmo sɛ ɔmo nsua because me tua school fees no ɛnyɛ ndɛ na me start yɛ me start school fees no tua bɛyɛ twenty fourteen but mayɛ adwuma no ɛkɔkɔ duru baabi a na maa hu sɛ sɛsi a sɛ me tumi yɛ nneɛma bi ɛnti sɛ wo hwɛ Saa time no so a wobɛ hu panyinfoɔ wɔ me fie bɛ me mpɛ sɛ yɛn yi yɛ yi a ɛnti yɛ yi ɔmo kyerɛ amanfoɔ a ɛtumi sɛ anyɛ ne nyame nti yɛ yɛ ne nipa nti saa yɛ yɛ ama nipa ahwɛ ɛno so nfa so bi ama so ɛni nfa so bia ɛnti wobɛ hu sɛ na panyinfoɔ na ɔmo ba obi bɛ tumi aba afa ne ba resort saa deɛ ama wo sɛ ne ba na anyɛ school bɛ scan ɔmo de bɛ tua na ɔkɔ no ɛni hɔ mm. wɔn ɛnti yɛ gye ɔmo din. nti yɛ bɛ make sure that wo tua school fees na na wa gye receipt no okay nti mi wɔ receipt no bebree hmm. báwo na mi kyerɛ n'ase nti o hwɛ twenty fourteen a school fees a yɛ tua yɛ ne nyinaa kɔkɔ pini five hundred and sixty million hmm. twenty fourteen. That's o, almost six hundred million and two hundred yeah. six hundred. nti sɛ o hwɛ twenty fifteen so a yɛ tua school fees a seven hundred and.

Eh Ghana yɛgye atom sɛ Nyame ɔde ne hyira ahyerɛ Ghana. Dɛɛ bɛ nti?
Sɛ wohwɛ a excellent eh, Nana Akufo Addo no na ɔyɛ president. Eh, mebɛtumi aka sɛ mesɔre me kwarebem ɛkɔkɔ pene ndɛ. Menyaa hu president a ɔde yɛ na Ɔyɛ school fees na ɛsɛ free education me ti but me me hu yɛ okay that's me first time na me hu yɛ ɛnti me kaa no nso maa nka sɛ president no wa yɛ adeɛ kyɛn president bia nyɛ saa na me kaa yɛ maa nka sɛ npp nso na ɔmo yɛ adwuma kyɛn eh, president bia me ka deɛ na me nia ho because deɛ na ɛgya na me kasa asɛm wei paa no a Wohwɛ a, twenty sixteen mitumi tua school fees one billion and sixty million. Na twenty seventeen metua metua school fees three hundred and twenty five million. Okay. Three and through five hundred million and through four hundred million three hundred and twenty five million. Na ɛsɛ saa school fees no nkasa ɛnyɛ first years no nti na metua yɛ. First year no deɛ na ɛgya na ɛba saa no wɔn sɛ wɔn yɛ no. Bi wɔ hɔ wɔbɛtɔ books, wɔbɛtɔ cutlass ne nneɛma nneɛma. Nipa no ba a na yɛgye list no na yɛma no sika no na ɔkɔ kɔtɔ. Nti na ɛdudu aba a no na yɛtɔ bebree adi ato hɔ. Woba a na yɛgye list no na yɛyi ade ama wo. Ansa na deɛ na yɛtua ɛ, school fees deɛ na yɛtua ade ama na wɔnyɛ first year no. Wahu deɛ mekyerɛ no ase?
Ɛno nso na ɛwɔ hɔ. Nti sɛ meka sɛ saa adeɛ no a ɛmboa me a. Ɛne deɛ mankaa no sɛ. Na sɛ nyɛ free SHS ɛba deɛ nka this year deɛ wobɛtua bɛyɛ two billion no. Eh, nka ɛbɛburu saa.
Nka ɛbɛburu saa. Okay. Ɛnti wobɛhu sɛ saa deɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛboa me. Mm. Wɔn na mekyerɛ no. Yes. Because metumi yɛ saa deɛ no from 2014 no. Mm. Na meyɛɛ no mebua government. Mm. Anaa mebua society. Society no, yeah.
Wɔn na mekyerɛ no ase. Na sɛ ɛyɛ o social responsibility. Sɛ meyɛ.
Okay. Nyame ntumi nfa scam ma nipa baako sɛ ɔyɛ funu nko ara anaa wo family nko ara mm. nyame ɔnyɛ saa before nyame eh, wɔn sɛ megye atom sɛ tumi deɛ na nyankopɔn adeɛ ama me no ɔde ama me sɛ memfa mboa amanfoɔ mm-hmm. ɛne sika dodoɔ a mebɛ adwuma bi a mebɛyɛ na mebɛnya sika no saa sika dodoɔ na ɛyɛ sɛ mensa mfa mboa amanfoɔ mm. Wɔn a na mekyerɛ no asɛm a meka no woba Tamale na woyɛ saa interview na wɔbɛka kyerɛ wo. Yeah. Chief yɛnhwɛ ɛberɛ a na eh, wɔwɔ nveli ɛyɛ kingdom palace no. Mm. Ehu sɛ ahemfo a wɔn wɔ Tamale ha dodoɔ no ara ɛbɛtae dwumadie no akyi. Wɔn nso wɔn yɛ wɔ adwuma yɛ bi no ɛbaeɛ. Mm. Ɛno no twakabɛn na ɛwɔ wɔn wɔn ntam nti a Anka wobɛka sɛ wo na wabɔ wo sese wanya wo sika na wasi wo dan nti ɔno ɔmo ba abɛtae w'akyi saa ayɛ dɛn

Nhyira wɔ ne ma Allah da yadda Allah ya ɗaukaka wannan yaro yadda Allah kuma ya kawo shi cikin zuriya mu mun gode ma Allah kan haka Allah taimaka mai. Ɛɛ wɔn sɛ wiase no ɛɛ me me ka asɛm bi ade ama etiefoɔ mm. sɛ nyankopɔn pagya wa nkyerɛ sɛ ɔwusa pagya ɔhu ma ɔmo. Okay.
sa wo ne ɔmo nante a sɛ wowɔ wo danfo na ɔne ne nante mm. na nyankopɔn apagya no Adɛn sɛ Nyame ama no tumi anaa Nyame ama no sika anaa ɔadane president anaa ɔadane minister? Ɛnni kwan sɛ saa nipa no ɔmpagya ne ho sɛ meyɛ minister anaa president nti ɛnti me deɛ menni size bio. It's total wrong.
Wahu ne mekyerɛ no?
Deɛ na ɔne ɔmo nante no, ɔmo nti na Nyankopɔn pagyaw no. Dɛbɛn nti? Ɔpɛ, ɔnim sɛ ɔntumi mpagya ɔmo nyinaa saa. At the same time, gye sɛ ɔpagya obi na obi nso ayɛ dɛn? Na ɔpagya deɛ na wɔkaa no. Ɛnti mede me ho aba fam ade ama ohene bi a okurom aha. Mefa me ho ade a, me, me, fa me ho ade ama nipa bi a ɔwɔ adwuma wei na ɔwɔ kurom aha. But wɔn ankasa nim sɛ mete sei. Ɛnyɛ me na mɛpia aba abɛka kyerɛ wɔn sɛ mete sei. Ɛnti agya adeɛ bi a meyɛ, Amanfoɔ no gye sɛ wɔn mba bɛhwɛ na wɔn ntam akyi na wɔn hu adeɛ no ha adeɛ no bɛkɔ. Ɛnti sɛ wohwɛ fie wei mi bue fie wei no a, wobɛhu sɛ wɔn yɛyɛ dina, dina party, save yourself. Obia bɛgye deɛ na ɔpɛ adi. Dɛbɛnti? Meyɛ saa no a, ɛnyɛ sɛ mi wɔ sika. Ɛnyɛ sɛ mekyerɛ me ho.
Ekukuo a meka kyerɛ wo no, kuo no. Kuo no, yeah. Ekuo no. Ni wohwɛ wohwɛ abɔnten a you will see different type of cars. Wɔn na mekyerɛ no ase. Wɔn baa no wɔn ntumi nkyerɛ yɛ wɔn wɔn ho sɛ wɔn wɔn wɔn wɔ kuo no nti nti na wɔn yɛ se wɔn yɛ se na wɔn ahu sɛ wɔn nie. No no no yɛ deɛ yɛn ti saa. Yɛ kuo no sɛ woba na na wodwɛ ne society no a Ɛnyɛ sɛ yɛbɛyɛ no anaa yɛyɛ biribi a woba a gye sɛ yɛgya na obiara hu sɛ woti. Mo na mo ba yi.
No.
Wahu, yɛwɔ yɛ time. Okay. Saa time no na ɛyɛ sɛ yɛn nko a nipa a wɔwɔ society no nko a na ɔbɛba. Every year no te sɛ me nti na meka no. Okay. Enti sɛ metumi ka kyerɛ wo sɛ anaa metumi ka amanfoɔ sɛ yɛwɔ kuo a Eh society nipa bɛ dwɛni ma ɔnyɛ sika na mia ankasa ne leader no woni bia na me ni bia onim sɛ ya nokorɛ mm, bɛ sɛ meka kyerɛ sɛ me wɔ ekuo a society nipa bɛ dwɛni na ɔnyɛ sika na metumi si fie wei na yɛ antimi anyɛ dina Dɛ bɛn na ɛkyerɛ sɛ mewɔ sika no? Dɛ bɛn na ɛkyerɛ sɛ amanfoɔ deɛ na wɔba abɛdwɛn yɛn no, wɔanyɛ sika? Ɛnti Dina deɛ na yɛyɛɛ no, ɛnyɛ sɛ me anka me sika o. Wɔn na wɔn organise. Ɛnti wohwɛ sɛ ɛnyɛ fie wei na wɔn nua aduane no o. Wɔn nua aduane no ɔfiri baabiara de aba.
Right, wogu so rehwɛ ɛyɛ me ne Chief Garba nkɔmmɔ ɛwɔ ɛyɛ Tamale ɛyɛ Chief Garba's uh, Kingdom Palace na yɛbɔ nkɔmmɔ no nyinaa ɛde firi ɛnkyɛ na yɛde nkɔmmɔ twetwe ne ba wie na megye di paa sɛ nkɔmmɔ no ayɛ wo dɛ ne nnɛ yi wayɛ krado sɛ anadwo a wohwɛ ade kyin koo wokɔ akɔfa kaa sɛ wɔ nkran a wobɛnya straight car ɛde woba tamale wowɔ kumase a wobɛnya straight car ɛde woba tamale baabi a wɔ biara wɔ ghana ha no wobɛba tamale na yɛbɛwie nkɔmmɔ twetwe no koraa chief memu sa sɛ yɛnsan kɔ Ɛyɛ Divine Magical Powers no biom. Ɛhɔ no, ɛde ade pɔtee paa na ɛkɔ so wɔ hɔ. Ɛno na mepɛ sɛ mihu. Wahu sɛ ɛɛ Chief Garba Divine Magical Powers no, wahu sɛ divine no, ɛɛ aborɔfo so yɛ ɛyɛ nyame kasa na ɔde saa tumi no ɛde ama nipa. Divine, that's the meaning of divine. Kalbe mi no baka sa mi sho ko ka pe ko mi baka sa mi. Jane sila.

Isauri.
mempɛ sɛ membɔ din wahu sɛ pastors deɛ na ɔmo bin paa ɛwɔ ghana pastors deɛ na ɔmo bin me na mekae pastors deɛ na ɔmo bin wɔ ghana ha na ɔbɛ te sɛ pastor sei wayɛ sei wayɛ sei ɔhyɛ kuo no wɔn na mi kyerɛ. maame nsi w'asɛm no so biom chief gari ba sɛ pastors anaasɛ asɔfo a wɔn ghana ha wɔn abɛn paa a bɛte sɛ ɔyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ akɛseɛ no wɔbɛkɔ mu no ɔsi kuo no na ɔhyɛ mu bi na ɔno chief gari ba ɔno nso so na ekuo no leader ɛwɔ ghana ha nti osisi a ɔte hɔ ɛdeɛ paa ana ɔretwɛn. Ɛɛ yɛbɛsa me nneɛma app. Na yɛbɛpɛ bere pa atena ase, na afei asɔfoɔ no mu bi a wɔwɔ mu kuo no mu anaa wɔwɔ kuo foforɔ na wɔkuta tumi bi a ɛyɛ mu tumi bi hmm. nanso sɛ wɔba abɔnten bɛkasa tia no hmm. yɛbɛpɛ bere ne adi wɔn ho nkɔmmɔ na hmm. yɛahwɛ mu nsɛm yie abusuafoɔ meka wo sɛ me ne ɛyɛ chief garba a wɔda ɛyɛ chief garba kingdom palace ano ana ɛbɔ nkɔmmɔ no na sɛdeɛ ɔte nkɔmmɔ no yɛwɔ mu nkyekyɛmu ahodoɔ mmiɛnsa na deɛ di kan no ɛyɛ herbal uh, center na woduru hɔ no mu a Yareɛ bi ɛha wo biara, sɛ honhom yareɛ anaasɛ honam mu yareɛ, obi na ato stroke de ama wo, ɛtwerɛ na ɛde ama wo, anaasɛ mpo no awoɔ ho asɛm ayɛ wo den, anidaneɛ na ɛha wo, ne nyinaa no wode duru herbal centre hɔ a, Onyame nam tumi a ɔde ama no so no nyinaa ɛtoɔ bɛtumi atwa de ama wo. Ɛne yɛwɔ ɛyɛ Divine Magical Powers, ɛhɔ na ɛyɛ occult anaasɛ secret society no a, woduru hɔ nom a, yɛ wɔn nkyekyɛmu, woyɛ minister a, wodeɛ ɛwɔ mu, anaasɛ yɛn group no nyinaa as politicians, mo a mo kyɛfa ɛwɔ mu, business men and women, sɛ woyɛ nkyɛprɛnɔ a anaasɛ whatever, wo nso so wowɔ wo deɛ wɔ mu. Afei nso so, mo a ahokyerɛ wɔ haw ne amanneɛ paa da mo so, baabi a ɛde wo ti koraa bɛto no ayɛ ɛka de ama wo. Mpo sɛ chief sɛ bra na ɔmmoa wo a, sika a de bɛforo kaa aba no, gye sɛ ɔkɔbɔ bese anaa de aba a, wɔse wobɛduru a akyɛ a one week, wo nso no wobɛnya wo fie na woanya baabi de wo tiri atumi de ato. Tamale ana chief wɔ numbers ahodoɔ a bɛfrɛ no anaa ebia de nkyekye wɔ TV no so no, fa na frɛ na ne chief mmɔ nkɔmmɔ na ɔbɛboa wo. ama w'abrabɔ no atumi asesa. Wɔbɛboa wo ama ahyɛbrɛ no woatumi afiri adom mu akɔ adom mu. Medin ne Yaw Ɔdame Kodua. Mɛda mo ase ma mmo ne hwɛ ne tie a adehye.